Мөхтәрәм җәмәгать, бүген без башлысы эш ул милли тарихны өйрәнеп атала. Милли тарих ул аерыла гомуми всеобщий историядән. Чөнки милли тарих эчендә халык тарихы ята, конкрет халыкның тарихы. Шуңа күрә андый тарихны башлаганчы, башта билгеле булырга тиеш, нинди халык турында сүз бара, аның чикләре кайда, Әгәр географик яктан, этник яктан, шуннан башка милли тарихны язып булмый. Шәбет Тимерҗай да, мәсәлән, үзенең Мостафа Дәфрак Яхвәле Казанны булган дигән тарихны яза башлаганчы башта әйтә, сез татарлар, һәм аннан соң татарлар яшәгән төбәкләргә татар исемнәре дип чыгып дигән дә. Безгә дә шундый эш белән шөгыльләнергә туры киләчәк. Шуннан башка милли тарих турында сөйләшеп булмый.
Чыннан да татар халкының тарихы бик катлаулы, бик борынгы һәм күп тармаклы, әгәр дә үсемлеккә ошатсак, тамырлары бик тирәнгә китә һәм ул күп тармаклы. Бу аның сакланышын да тәэмин иткән, культурасын да төрле формада һәм ошамаган үзенчәлекле культура, тудыруга китергән. Мин үзем күбрәк культура тарихчысы, борынгы заманнардан алып, шушы уналтынчы гасырларга хәтле аның мәдәни тарихын, рухи тарихын өйрәнүче кеше. Билгеле, рухи тарих аерым гына була алмый, аның җентекләп, Дамир Мәүләвич әйткәндәй, вакытын Һәм җирен белмәсәң, территориясен, вакыт, пространство дигән сүз, шунсыз кеше, гап-гади кешеләр яши алмый. Бигрәк тә инде дәүләтләрдә. Татар халкы тарихы тагын бер үзенчәлеге шунда, аның бабалары һәрвакыт дәүләтле булган. Менә бу дәүләтлелек үзенчәлеге татар халкында бүгендә әле яши. Һәм үзенең дәүләтен булдырырга тели, яки Россия составында үзенең урынын, көчле урынын булдырырга тели. Мәсәлән, мин Татаринформ дигән нидә бер җәнҗал чыгарган интервью биргән идем. Расул Татар зирә. Билгеле, монда мин русларны кимсетеп, славян халыкларын кимсетеп әйтүдән түгел, Ләкин аның 70 проценттан артыгы җире нәкъ безнең тарих белән бәйләнгән. Безгә, сезгә мин иң беренче үземә телим әйбәтләп аңлатуны, сезгә инде игътибар белән тыңлауны, тыңлауны, минем ниндидер флешкада булган материалларны мин бирә алам, ягъни кемнең монда мөмкинлеге бар. Күчереп ала алалар. Һәм видео конспект формасында гына әле хәзергә алга таба бу уку дәреслеге булып чыгачак. Менә шул теләкләр.
Мин менә нәрсә әйтергә телим. 1552 елның 2 октябреннән башлап бүгенге көнгә тикле Россия дәүләте татарларга каршы көрәште һәм көрәшә, көрәшәчәк тә. Менә шул 2 октябрь дидем бит 1552 елны, әнә. Якынча шул чорда инде, иске дәүләтсез калабыз. Казан шәһәре бер көн эчендә татар шәһәреннән урыс шәһәренә әверелә. Һәм менә шушы бүгенгә тикле булган гомер эчендә урыслар безне бетерү өлкәсендә бик зур уңышларга ирештеләр. Әмма ләкин татар әле яши. Амирҗан монда бик дөрес әйтте. Аның сәбәбе бар. Без дәүләтле халык. Шуңа күрә безнең белән көрәшү бик авыр. Нәтиҗәгә тиз генә ирешеп булмый. Ләкин урыслар да өйрән диндин чигрә көрәшергә башта үтереп сугышып, христианлаштырып, ә хәзер үзегез күрәсез, аларның сәясәте мәкерле. Бер генә мисал китерәм. Барыгыз өчен дә кызык булыр дип уйлыйм мин. Димәк, суверенитет алган елларда безнең алга бурыч куйдылар. Яңа дәреслек язарга. Һәм ул дәреслек язылды. Мин Мамилҗан дәүләт өчен һәм Искәндәр Измайлов, Өчебез 72 параграфтан торган дәреслек яздык. Димәк, 72 дәрескә исәпләнгән. Бу 93-94 елларда чыкты. Шушы дәреслеккә нигезләнеп, тагын бер аны переизданиесе 5 елга бер яңа дәреслек чыгарып торабыз инде. Шул ук дәресеге ул практически, чөнки тегесе искерә, яңасын бастырырга кирәк. Безгә бу юлы әйттеләр, 72 түгел, ә 36 мы да, 32 мы параграфтан торган булырга тиеш. Ягъни тарихны, үзебезнең олы тарихыбызны шушы 32 дәрескә сыйдырып бетерергә тиеш. Тагын биш ел үтте, 2005 нче ел, безгә калдырдылар ун параграф. Сигездәме, унберенче елдамы, чакта бит закон дип әйтеп булмый инде. Ни? Милли региональ компонентны бөтенләй уку программасыннан алып ташладылар. Элек мәктәпләрдә расписаниедә язылып куела иде, Татар тарихы или Татарстан тарихы. Хәзер ул расписаниедә юк. Гомумән, үзебезнең тарихны укыту һич ничек законга сыймый. Дөрес аны куйган булдылар, шул ун сәгатьне май аена. Алар үзләре үк әйтә, Фаяз абый, безнең вакытыбыз юк, укытучылар әйтә, э, дәрес э, э, үткәреп торырга. Безгә Россия тарихы кирәк. Ягъни, мәсәлән, менә бер юл әйме. Безне тарихта читләштерүнең милләт буларак яшәүнең яшәүгә киртә кую инде. Һәм икенчесе тел мәсьәләсе, аны тукталып тормыйм инде. Шуңа күрә мин беренчедән рәхәтләнеп кабул иттем сезнең чакыруны, әле кемнәр икәнен дә белмәдем мин. лекция укырга гына булсын, үзебезнең тарих кына булсын. Чөнки без барыбыз да беребез алдарак аңлады, икенчебез соңларак аңлады формасында әйме. Без галимнәр генә түгел. Без мәгърифәтчеләр. Соңгы елларда менә бу өлкәдә күп эшлибез. Күп эшлибез, тырышабыз, чөнки аңлыйбыз, милләтебезне саклап калуда безнең дә өлеш бар. Кызганычка каршы, төрле сораулар барлыкка килә. Гаяз Исхакый дөрес язган кебек, кайбер чакта дөрес тә язмагандыр, 200 ел түгел, тагын 50 ел яшәсә, безнең милләт бик әйбәт булыр иде. Әмма менә шушы безнең яшәешебезне сузу өчен сезнең дә көч кирәк, безнең дә көч кирәк. Безнең максат шул. Шуңа күрә бик сорыйм инде мин үтенеп сездән, әйме, үзегезнең байлыгыгызны, белемегезне арттырыгыз һәм татар булуыгыз белән горурланып, Мин татар милләтеннән бит дип, татар милләтен сакларга кирәк бит дип яшәгез һәм көрәшегез. Рәхмәт. Озынга китте, әмма ләкин
Без алга таба дискуссияне башлыйбыз. Безнең дискуссиябез дискуссиядә фикер алышуда дип әйтеп була. Татар халкының тамырлары һәм күбрәк без татар халкының борынгы тамырлары турында сөйләшеп Алабыз. Безнең менә бар өч берничә татар халкының килеп чыгыш турында берничә теория. Шулай бит? Бар безнең Болгар теориясе, бар безнең Тәграби булышыбыз татар, төрки татар теориясе һәм төрки татар комплекс. Һәм комплекс теория. Менә бу теорияләрне әзрәк Ачып җибәрсәк иде, менә бу теориянең асылы нәрсәдә, берничә сүздә мөмкин булса, моны ачып җибәрсәгез иде. Болгардан башлыйк. Юк, озын бер кыз кирәк. Кереш кирәк монда. Монда мин нигә ашап алдым кулга, бу шушы татарның барлык әкиятенең өч теориясен шулай формалаштыру, ул безнең китапта эшләнде. Шуңа күрә аның теоретик нигезләре бар. Хәлбуки без карашлар ягыннан бер-беребездән аерылабыз. Төрле, мин, мәсәлән, төрки татарчылык теориясе ягында, Фаяз әфәнденең үзенең булгарчылык юнәлеше кечкәрәк. Гамирҗан Дәүләтшин бәлки урталыкта торадыр, үзе әйтер. Ну, монда эш нәрсәдә? Менә ул борынгы тамырларны табып, теге эт, этногенез мәсьәләсен чишү җиңелләрдән түгел. Аны сез лекцияләр булган вакытта аңларсыз. Аннан соң, билгеле, әгәр дә без нормаль дәүләттә яшәсәк, ирек булса, ул, бәлки, безнең теорияләр башка төрле корылган булыр иде. Менә мин аны әйтеп китүнең сәбәбе шунда, болгарчылык идеясенең көчәюе ул 44 нче елгы политбюроның карарыннан соң булган нәрсә. Ул булгачның идеясе элек тә булган безнең галимнәрдә, ләкин анда башка идеяләр дә булганнар, башка теорияләр дә булганнар. Ә монда менә бер яклар кереп китте. Мин мәсәлән үзем Альфред Хасанович Халиковның укучысы һәм безнең археолог арасында булгачлык теориясенең ничек таралганын бик яхшы беләм. Алар әлбәттә бу турыда күп яздылар. Ә бит совет чорында алтын ротамда гомумән язырга ярамыйдыр иде. Нәрсә булганын да, мәсәлән, бездә университетта эшләгән инде мәрхүме Касыйм Усманов 79 нчы елны, ялгышмасам, язды диссертация, докторлык яклады диссертациясен. Ә ул Алтын Урдада, Җүче олысында шушы теге грамотлар буенча, актлар буенча эшләгән диссертация иде. Ул яклауга тотынган чук обкома киткән жалоба Татар опять поднимает голову дигән. Димәк, ул контрольдә тотылган нәрсә иде, һәм аның үз сәбәпләре бар. Шуңа күрә теге һәрбер теория артында әзрәк сәясәттә бар. Аны сез алга таба аңларсыз. Ә инде сәясәттән башка һәрбер теориянең үзенең фәнни нигезе дә бар. Мәсәлән, болгарчылык теориясенең фәнни нигезе бар. Чөнки анда лекцияләр эшләгәндә аңларсыз, анда галимнәр күп эшләгәннәр, болар һәйкәлләрне күп казыганнар. Соңгы дәвердә менә төрки татар теориясендәге нигезләре ныгайды. Галимнәр эшләгәннән соң, шуңа күрә сез аның берсен дә болай гына юкка чыгара алмыйсыз. Аны шуңа күрә карарга кирәк. Төрле фикерләр көрәше һәм ахыр чиктә шул көрәш нәтиҗәсендә барлыкка килә бер караш бит инде.
Беләсең нәрсә? Әлбәттә, татар халкының гына түгел, башка бөтен халыкларның килеп чыгу проблемасы бик авыр, катлаулы. Менә күз алдырызга китерегез. Халыкларның, милләтләрнең формалар шул ул бик соңгы чорларга карый. 20-нче гасыр. Күз алдырызга китерегез 20-нче гасыр башы татарлар. 20-нче гасыр башы. Анда Теге милләтара никахлар турында сүз дә булырга мөмкин түгел иде. Чөнки дин көчле иде. Шулай бит. Булса да бик сирәк кенә. Ягъни мин әйтергә телим, татарлар әле урыс каны кушылмаган татарларга алар чиста. Чистаны кужеләшне алам. Лайнар. Хәзер карагыз, Менә бүгенге көннәрне, егерменче гасыр ахырыннан башлап. Әйе, татарларның бит яртысы урыска кияүгә чыга, маржага өйләнә. Ягъни татарларның сыйфаты чиста дигән идек егерменче гасыр башында бөтенләй икенче төрле. Бер гасыр эчендә никадәр үзгәреш. Никадәр үзгәреш! Ә инде тагын да борынгырак чорга карасак, анда чишелмәгән һәм чишелергә мөмкин дә булмаган проблемалар тулып ята. Карагыз, менә мин мәктәптә укыганда 68 нче елда бетердем мин мәктәпне. Мәктәптә укыганда болгар сүзен белми дә идем әле. Дөрес бер мәкалә укыган идем, Сугар шәһәр турында Фахрутдинов язган иде Ялкын журналында. Шуннан мин болгар сүзен ишеттем, әмма ләкин ул онытылды, чөнки хәтта Тарих факультетында укыдым бит инде, тарих-филология, пединститут бетердем мин. Анда да бит ни археологиядә җиңелә булганнар турында сөйләшү булмады. Ә инде татар тарихын без өйрәнмәдек гомумән. Укытучы югары белем алабыз тарихтан, әмма татар тарихын үзебезнең өйрәнмәдек. Бик соң гына башланды менә кызыксыну. Ул эшне, по-моему, минемчә, Альфред Хазаевич башлады, 1974 елда аның Татар халкының килеп чыгышы дигән китабы басылды, һәм шуннан китте инде. Әкренләп. Ә хәзерге вакытта миңа калса, сезнең ничегдәдер фикер, менә бу халкыбызның килеп чыгышы дигән нәрсә актуальлеген югалтты. Бигрәк тә без тарих институты чыгарды җиде томлык татар тарихын, әйме. Анда ул принципта дөрес хәл ителде дип уйлыйм. Дөрес хәл ителде дип уйлыйм. Теге бугачылар диләр инде, сез бик дөрес әйтегез, аның фәнни нигезе бар. Бит ничә еллар буена 40 еллардан башлап 90 елларга тикле Болгар тарихы өйрәнелде, башка тарих өйрәнелмәде диярлек. Гәрчә мин әйтә алам, Болгарны казыдылар 38 елдан башлап хәзерге көнгә тикле әйме. Болгар ул башлыча Алтын Урда шәһәре. Ни өчен казыдылар? Иркенләп Болгар сүзе бар анда. Шуңа күрә артык теге киртә куелмады инде Болгар алтын урда шәһәре булуга карамастан ул казылды. Мөхәммәдиев Әшһәр абый чыгарды үзенең китабын нумизматика буенча, алтын урда нумизматикасы буенча күбрәк эшләде. Сәйтегез инде мир Касыйм абый, әйе. Әкренләп әкренләп барды, әллә әмма ләкин бик куркыныч иде. Алтын урда гына түгел, теге тыю, тыюлык

Без дөрес юлдан барабыз. Ягъни, мин аңлатып күрсәтәм, ни өчен менә шушындый теорияләр килеп чыкты, чөнки бит идеология. Идеология шундый иде. Альфред Хасан өчен дә яманнарга кирәк түгел, анда мин дә яманнарга кирәк түгел. Без үз эшебезне белеп каздык. Әмма ләкин Альфред Хасан өчен китапларны укып карасагыз да, әмма ул бит Алтын Урда чорында үзгәрешләр килеп чыга, Казан ханлыгы чорында үзгәрешләр килеп чыга, теге болгарлар, болгарлар сыеклана, болгар каны дигән нәрсә, шул формада. Аннан соң инде ә болгарлар үзләре каян килгән? Элек башка да килми иде ул, башка да килми иде. Ә аннан соң инде менә Алар бит көньяктан күчеп киләләр, Хәзәр тарафыннан. Кубрат хан, ә Кубрат хан булырлары каян? Һуннар белән бәйләнгән. Менә шулай иттереп, хәзерге чорда гына без киңрәк өйрәнә башладык тарихны. Үзебезнең татар тарихын. Һәм бер дә теге гайре табигый хәл түгел, төрле теорияләрнең килеп чыгышы һәм менә үзебезнең Мең тугыз йөз туксан алтынчының ахырында, туксан җидедән башлап инде, төзелгән Тарих институтының хезмәте бик зур, дөрес юлдан кертеп җибәрүгә. Принципта, в принципе, дөрес позицияга күчтек инде без, үзебезнең халкыбызның килеп чыгышы буенча. Теге компонентны да онытмыйбыз, бусын да онытмыйбыз. Әмма Мин язып та чыктым, сезнең белән килешеп, менә Алтын Урда чоры ул татарчасын белмим дип ключевой этап. Этногенезия татар дигән фикер дөрес формасында. Без язды ул тәрбине.
Бunda инде мин кабатлап торыйм, минем позициямне сез аңладыгыз инде. Һәм Дамирларны да күрсәтте, курталып та ятасы мөмкин дип курталып та яту түгел бу. Бис принципсызлык түгел бу. Гомумән, безнең байлык ул бик тирән, бик озакка сузылган дәүләтләр тарихы. Аның яралгыларны ныгып инде Алтын Урдада ныклап урта гасыр татар халкының оешуы на хәтле булган вакытлар минем күз алдына китерәм. Чыннан да, Болгарны да һәм Болгар белән татарны да, татар дигән урта гасыр этносларын да капма-каршы кую, ул мәгънәсезлек, мәгънәсезлек. Болгарның үзен алсаң да, Алтын Урданы оештыруда, Алтын Урданың сәясәтендә, Алтын Урдадагы ислам динендәге роле, Әле бик зур һәм әле ул ныклап өйрәнелмәгән, өйрәнелмәгән. Һәм, һичшиксез, безнең тыелып килгән Алтын Урда дәүләтен соңгы елларда нык күтәреп һәм иң беренче чиратта хәзерге татар халкының тарих дәүләте дип чыгу ул зур казаныш булды соңгы елларның. Һәм. Нишләп без ниндидер сәясәткә карап, Мәскәү сәясәтенә яки башка сәясәтләргә карап, Алтын Урданы кимсетергә тиеш ди, киметергә тиеш ди? Ул һич тә юк. Менә, мәсәлән, мин һаман аптырыйм, нишләп татар телендәге монголлардан кергән сүзләр өйрәнелми? Бик кызыклы сүзләр бар. Аларның мәгънәләре инде икенчерәккә әйләнгән. Нишләп монголлар көнчыгыш славяннардан яки болгардан яки башка дәүләтләрдән кимерәк булганнар ди? Андый, андый шул формада әйттереп куеп булмый. Яулап алган урта гасырлар ул нинди яулап алуларны гына белми. Юк. Дөньяда һәрвакыт бер закон. Кем көчле, шул хуҗа. Хәзер Америка көчле, ул хуҗа. Кытай күтәрелсә, ул хуҗа. Ул һәрвакыт булган. Хәтта хәзерге 21 гасырда да шулай. Шуның өчен Алтын Урданы шушындый формада киметү яки аның ролен төшерү һичшиксез күңелле нәрсә түгел. Дөрес булмаган, дөрес булмаган нәрсә. Әм бу башы гына дип уйлыйм. Әм ул татар халкының килеп чыгышында алтын урданың роле, әл тагын да ныграк, тагын да теге эмоцияләргә бирелеп түгел, тагын да нигезләбрәк, фәннигрәк итеп куелыр. Болгар элеке мин үзем дә Александр Александровичның шәкерте буларак Күбрәк Болгар һәм беренче китапларым минем шулай ук Болгар культурасына багышланды. Монда безгә берсен дә читкә калырга кирәкми. Һәрбер һәр дәүләтнең дә, хәтта уннарның да. Мин менә сүз булачак тагын аерым борынгы дәүләтләрнең мирасы хәзерге чорда. Культурдагы мирас. Гуннарның өлеше дә бар, хәзер дә сизелә ул. Башка борынгы төрки культуралар да бар. Ни өчен борынгы чордан башладык? Мин аны әйттем инде. Алтын Урда да гуннардан, борынгы төркиләрдән, монголлардан гына түгел, Үзәк Азия татарларыннан гына түгел, күп нәрсәне алган. Бу безнең көч. Әгәр дә без бер тамырлы гына икән, ни генә икән, шуның белән бәйләнеп ятабыз икән, без үзебезне дөнья күләм халык итеп күрсәтергә тиеш тарихта да. Ул күрсәтелгән, менә шуны җиткерергә кирәк.
Димәк, хәзерге вакытта күбрәк комплекслы караш татарларның тамырларына хос сыра шулай дип әйтеп була. Менә мәсәлән, 90 еллар башында бик популяр булган китап Кем без татарлармы болгарлармы дигән китапның соравына инде хәзер бу сорау бик актуаль да түгел. Ул Тарихи бәхәсләр инде бер уртак фикергә килделәр дип әйтеп була. Һәм инде әзрәк тирәнрәк киткәндә инде, борынгы төркиләр турында әйткәндә, һәм борынгы төркиләр дигәндә ул халыклар күчмә халыклар булганмы? Әгәр дә алар күчмә халыклар булган икән, ни өчен бездә хәзерге вакытта күчмә культураның элементлары юк диярлек дәрәҗәдә? Ә шундый сорау. Камилҗан абый сездән башлыйк.
Монда иң беренче мин күчмә тормыш белән утрак тормышны каршы куюга каршы. Күчмә тормыш чиста күчмә тормыш булмаган. Безнең һич юга безнең борынгы тарихыбызда. Хуннарның да унлап шәһәр тикшерелде. Бу вакыттагы Ленинград археологлары тарафына Иволгино һәм башка шәһәрлекләр, шәһәрлекләр. Төрки калганлыгында бераз үзгәрә ул мәсьәлә, күчмәлелек, утыраклык мәсьәләсе. Ләкин утырак тормышларына яулап калган вакытта, билгеле, алар үзләренең башкалалары итеп шәһәрләрне файдаланалар. Кышкы шәһәр була, җәйге шәһәр була күчмә халыклар өчен. Гомумән, күчмә цивилизация дигән сүзне кабул итәргә кирәк. Ничек ул цивилизация? Ул бит бөтен греклар тарафыннан да, кытайлар тарафыннан да, борынгы рим тарафыннан һәм Европа халыклары тарафыннан да варварлар бит. Мәсәлән, бер нәрсә генә әйтәм, бу читкә китү була раз. Ял йортында Ялчик дигән җир бар университетның. Шунда безнең студентлар җыела һәм кая безне дә ял итәргә чакыралар. Шунда кытай кызлары да килгән иде, сөйләшеп киттек. Һәм нәй, сезнең милләтегез кем дип сорыйлар миннән. Мин әйтәм, мин татар. О, варвар, диләр миңа. Менә борынгыдан килгәнне Менә мөнәсәбәт һәм ни. Әйе, мин варвар, ләкин Кытай белән борынгы грек халыклары үзләреннән кала барлык халыклар алар өчен варвар. Алар гына югары итеп куелган ул заманнарда. Шуның өчен күчмә тормыш ул хаос түгел. Ул тәртипсезлек түгел. Аның гаҗәп дәрәҗәдә нечкә, нечкә тәртип оештырылган бу тормышта. Ә мин улымны хәзер куыкта яткачым килгәндә ачуланам, син сансыз дим. Ягъни счет күп юк. Димәк, менә шушыларны караганда, аннарсын карагыз әле. Борынгы төрки э, төркиләр Кытай белән һәрвакыт янәшә яшәгәннәр. Һәм монда килеп чыгышта да Кытайның роле хәзер дә бар. Мәсәлән, без Кытай музыкасы белән татар халык музыкасы шактый ошаш. Кытайдан кергәнме ул, йә Кытай безнекен кабул иткәнме, анысы бәхәсле мәсьәлә. Һәм шушы күчмә тормыш Кытай бөек стена төзи. Юк, Кытай стенасы. Ә безнең халык, безнең күчмә балаларыбыз нәрсә төзи? Тере стена төзи. Үзләренә. Кытай һәрвакыт җире әз булган күрә, ул вакытта да мөгаен һәр алты кешенең берсе Кытай булгандыр җир шарында. Дөнья өчен куркыныч булып тора. Әгәр дә шушы тере стена төзелмәсә безнең бабаларыбыз тарафыннан, күчмә бабаларыбыз тарафыннан. Бүген э, Париж урынына Пекин кебек шәһәр, э, Лондон урынына Шанхай кебек шәһәр бетерелгән. Һәм мөгаен бөтен Евразия Кытайлашып бетерелгән. Менә бу күчмә тормышының. Гомумән Күчмә шушы һуннар да Европага күчмә варварлар нинди яңалыклар алып килә? Мескен кылбиләүчектә яшәгән Рим империясе астында яшәгән хәзерге мактанчык Европага цивилизацияне һуннара килә нәрсәдән? Чөнки чын мәгънәсендәге колчылыкны һуннар белми. Аларда Күчмә феодализм һәм шушы колчылыктан яңадан икенче этапка феодализмга күтәрелү өчен гуннар бу процессны тизләтәләр. Бу мисалларны күчмә тормышның асылын бик күп мисалларда сөйләргә булыр иде. Ләкин күчмә тормыш иң беренче күчмә кешеләр өчен дөнья Иксез-чиксез дала һәм күк. Күк астындагы халык. Менә мондый нәрсәләр һәм билгеле терлекчелек белән дә шөгыльләнгәннәр, сәүдә белән дә шөгыльләнгәннәр, кирәк булгач. Хуннар хатыннары да, борынгы төрки хатыннар да матур булырга теләгәннәр, бизәнү әйберләрен тапканнар. Шуның өчен алар утыра халыклар белән я сәүдә белән, я бартер формасында бирмәсәләр, сугышып алганнар. Аннары күчмә халыкларны һәрвакыт яулап алучылар итеп без анда китерелә. Ләкин бит шуны аңларга кирәк, меңләгән, ун меңләгән, йөз меңләгән малны асрау өчен җир кирәк. Җирдәге азык кирәк. Ә бер көн асрыйсың, бер җирдә булсын 10-20-50 э, гектарлы җирләрдә, анда бит үлән бетә. Малга бит. Алар бит кыш көне дә нидә далада, җәй көне дә далада. Даладағы үскән азыктан тора бар нәрсә. Ә мал булмаса, халык кырыла. Шуның өчен алар табигатьне үзләренә бик нечкә белгәннәр. Хайваннарның сыйфатларын, хасиятләрен бик яхшы белгән халык.
Син махсус лекция бар әле. Дәүләтләр турында шунда сөйләрсең бит. Мин Артык күчелем ишегенә өстәмәләр кертүләре инде. Төрки халыклар бит, без төрки телләрдә сөйләшәбез. Ул килеп чыккан һуннар чорында түгел, ә төрки каганаты белән бәйләнгән. Төрки каганаты ул 6-нчы гасырның уртасында барлыкка килә инде, 500-502 елларда. Ләкин игътибар итегез, Хәзерге вакыттагы бөтен төрки халыклар да, шул исәптән төрек, Төркия, төрекләр дә үзләренең э, тарихларын хуннардан башлап җибәрә. Чөнки э, башлыча галимнәр шулай саный инде төр, э, большинство исследователей европейских и российских демәсәң, э, хуннар төрки телдә сөйләшкәннәр. Хуннарга бәйле бер генә нәрсә, Археолог буларак әйтәм инде аны. Чыннан да ул үзенә күрә бик кызыклы цивилизация. Цивилизация. Мондый гына халык булмаганнар цивилизацияле, югары үскән мәдәнияткә ия халык. Әлбәттә, аларның шәһәрләре булган. Бөтенлеге белән күчмә халык булмаган алар, күчмәннәр булмаганнар. Бер факт. Корыч беренче тапкыр хуннар тарафыннан уйлап табыла. Круч. Круч уйлап табу өчен башта бит аның тимер металлургиясе булырга тиеш әле. Димәк, металлургия белән алар шөгыльләнгәннәр, әйме? Һәм шул тикле яхшы сыйфатлы әйберләр ясаганнар инде корычтан. Сакланып калган алары бик күп. Ә безнең көнчыгыш Европада корыч кайчан барлыкка килә, кайчан күренә? 14 нче гасырда Монголлар чорында, Алтын Урда чорында. Бу үзегнә дә бик зур теге һуннарның экономикасы, культурасы үскән булу турында сөйли әйме. Белемгә, әйе, әлбәттә. Аннан соң бик яхшы тикшерелде, һуннарның уңына тулы 20 дән артык аларның шәһәрләре булган инде. Урамыбыздан ерак түгел бер тимер юл станциясе бар, Иволга. Менә шул Иволгинское городище дип йөртәбез инде, алар яхшы өйрәнелде. Андагы бер нәрсә, шул шәһәрнең шул тикле яхшы, нык итеп эшләнгән стеналары булган, оборона ныгытмалары инде. Һәм алар кайсыдыр ягы белән Менә безнең Айрат Гобәйдуллин күптән түгел генә докторлык диссертация яклады бит, Оборонительные сооружения Волжской Булгарии дип. Шул безнең болгарларның менә төзү ысулы, оборона ныгытмалары, фортификация, шул моннарга барып керәләр. Бик күп яктан ошашлыклар бар, ди. Тагын бер нәрсә, аны син Беләсең инде, әмма онытасың кайбер чакта, археолог булмагач әйтергә. Йортлары, йортларында җылыту системасы, әйме. Урысларда 18 гасырда да әле кара кара мунчалар түгел, өйләрендәге мичтән төтен Морҗадан түгел, ә башта өйгә чыга, аннан соң тәрәзәдән чыгып китә. Ә аларның ишектән керүгә хуннарның без әйтмәдек, хуннарның дәүләте 3 гасыр, безнең эрага тикле 3 гасыр ахырында барлыкка килә. Безнең эрага тикле. Э, Миштра, миштән алар ясыйлар торба үткәрәләр. Йортның периметры буйлап. Һава Күккә очмый, морҗа аркылы. Башта өйне җылыта. Өйне җылыта. Аннан соң инде тышка чыга. Кайбер чакта мич өйдә дә булмый, ишек алдында була. Ягъни менә хәзерге централизованная отопительная системасының башлангычы, әйтергә кирәк. Бу да цивилизациянең бер билгесе дип уйлыйм мин инде. Дәүләтле халык алар, әйме, шәһәрләре бар. Аннан соң язмачылык та килеп чыга башлый шушы чорда. Һәрхәлдә алар укый да, яза да белгәннәр. Кытай чыганакларында шулай телгә алына. Шулай булуга карамастан, дип тагын бу урысларга бәйләнеп алыйм инде, Әймән. Элек тә шулай иде, хәзерге хәзер дә шулай. Бөтен дәреслекләрдә беренче параграф, мәсәлән, безнең илдә, безнең ил территориясендә борынгы община строя. Беренче параграф, икенче параграф китә инде славяннар, Киев Руси. Шулай бит. Ә бит безнең Россия территориясендә иң беренче дәүләтләр, хон дәүләте, хон державасы, төрки каранаты. Россия территориясендә төзелә. Димәк, әле ул вакытта ошентү мәсьәләләр дә булмый. Безнең Россия территориясендә алар 6 гасырда, 5 гасыр вакытында гына килеп чыгалар. Менә шушы фактында төшереп калды, кызык факт. Югыйсә, әйме? Ә югары белем алган тарихчылар да бу хуннар турында да белми, хит параграф түгел анда подпаразов та багышланмаган бит вуз дәрслекләрендә. Шуңа күрә менә ачу килә, шуңа күрә сөйләргә тырышабыз инде күбрәк мөмкинлек булганда.
Монда бу теге утрак тормыш белән кичмә тормыш турында сөйләшкән вакытта, менә без еш кына бәхәсләшәбез, кайда тормыш яхшырак булган дип, үзебез үзара да аны. Менә шундый мисал китерәләр гадәттә. Европа шәһәрләрендә урта гасырларда бөтен пычрак мурама ташлаганнар. Берсенең өстенә берсе сүтеп көткәннәр пычрак суны. Анда авырулар күп булган. Инде ул таштан ясалган өйләрне җылыту авыр, уты белән якканда, үзегез беләсез, анда пичне күп акырсаң тагын тиз генә җылынмый. Ә далада яшәгән кеше ул яшел үлән өстендә, кымыз эчкән, табигать кочагында яшәгән, һәм анда андый авыртулар да булмаган. Ашау да баланс ягыннан әйбәт. Мәсәлән, итле-сөтле аш булса, бик нәрсә кирәк түгел. Шуңа күрә ул яктан күчмәләр ничектер артка калганнар. Ул дигән нәрсә ул нәрсә бит ул? Ул башка цивилизация, башка төрле алар табигатькә яралашканнар һәм шул нигездә яшәгәннәр дә. Аннан соң менә берәрегезнең яшәп караган булса, әгәр дә йортта, йорт ул идеаль торак бинасы. Чөнки 40 градус булса да, уртасына ягып куйсаң учакны, анда идәгә кебек җылы була, чишенеп йокларга мөмкин. Шуңа күрә ул яктан да алар бирешмәгәннәр, ышыкта гел күчмәләр. Ә инде менә монда әйттеләр, ул бит күчмә тырыш алып баргач, тырыш алып баргач, анда аучы да булырга кирәк. Димәк, кораллар кирәк барысы да. Шуңа күрә анда теге атларга сброялар кирәк, бөтен нәрсәләре, хәрби корал да кирәк. Шуңа күрә һөнәрчелек тә булган. Анда нәрсә карасагыз, әгәр төркиләрне, монголларны, анда тимерче Бик әһәмиятле бер һөнәр булган һәм хәтта тимерчеләр саналганнар анда теге магик көчкә ия булган аерым бер төркчеләр. Чөнки ул әһәмиятле булган тормыш алып бару өчен. Шуңа күрә бу яктан, мин уйлыйм, теге бервакытта да күчмәләрне арта калган дип халык дип булган дип санарга ярамый. Аннан соң менә әгәр дә сезгә Төркиядә барадыр килсә, анда Анатолия Шарианда бар бик зур музей, Анатолия цивилизациясе мәдәнияте музее. Анда әгәр анда кереп карасагыз, анда төреккән бик яхшылап җыйганнар, бөтен шунда үзләре шул территориядә яшәгән халыкларның ядкарләрен. Нәрсәләрне дә күрәсез, башланып киткән вакыттан да борынгы заманда Мәсәлән, шундый анда рәсемнәр һәм скульптуралар очрый, болан, зур боланнар, мөгезле. Алар янында кеше дә шундый ук кыяфәттә күренә сезгә. Бу нәрсә дигән сүз? Кече Азиягә дә төньяктан күчмәләр үтеп кергән маллар бик күренде монда. Мәсәлән, хәзер бик ачык билгеле, шумерлар шуннан килгән халык, шунда төньяктан килгән халык. Төркиләр дә булган боларга мөмкин араларында, чөнки шумерларның борынгы алласының берсенә исеме Тәңре. Менә ул яктан караган вакытта теге ничектер бик изоляциядә яшәгән дип булмый халыкларны. Алар тегендә дә монда да йөргәннәр һәм күчмәләр көньяк үтеп кергәннәр. Дә шул ук музейда, Метка музейда карап чыксагыз, әкренләп боланнар анда үзгәрәләр, үгезгә, үгезләр скульптурасы бар, ул җирле мәдәниятен. Димәк, монда күчеп килгәннәр ассимиляцияләнгән, шунда кушылганнар. Шуның нигезендә бер алга табарак мәдәниятләр барлыкка килгән. Ул башка җирдә шулай. Шуңа күрә монда беркем дә ничектер башкалардан алда булган, башкалар артта калган дигән нәрсә ул дөрес түгел. Анда цивилизацияләрнең төрле-төрле формалары бар, һәрберсе үзенчәлекләре бар, аларны өйрәнергә генә кирәк.
Мин хәтта сораулар да бирергә өлгермим, чөнки ул сез ул сорауларга инде алдан җавап бирәсез. Сорауларыбыз шундый иде, Төркиләр нинди йогынты ясаган, менә без инде белдек, бу цивилизация, бу технологияләр. Менә бер сиңа әйтәм, сездә төркиләр турында күп сүзләр ялгайгансыз. Мәсәлән, сезнең барыгызда булган ыштан, ул төркиләрнең һәм күчмәләрнең табышы. Аны карасыз, греклар кергәннәр теге, ниләр штансыз йөрәләр дигәнсә башка төрле киенгәннәр. Көньякта теге сарилар кидергәннәр, чөнки анда алар белмәгәннәр алай берне. Ә ат катлары йөргән кешегә билгеле Чалбарсыз, ыштансыз булмый, чөнки ат каплаган генә кеше белә аны. Тәгәрмәч уйлап чыгарулар, ә бит тәгәрмәч ул бик изобретение. Мәсәлән, Америка индеецлары тәгәрмәч уйлап чыгара алмаганнар. Ә безнең якта булган шундай, анда әйберләр бик күп ул.
Минем дәресне сөйләп бетермәгез. Төркиләр турындагы гаять күп сөйләшер, мисалга бирсә, киләчәктә безнең лекцияләребез планлаштырылган. Соңгы сорау. Менә төркиләр турында күп әйтәбез. Төрки халыклардан башка татар этник генозына йогынты ясаган нинди халыкларыбызны санап үтеп була, төрки халыклардан башка?
Төрки халыклар бит алар дала халкы, башлыча, әйме? Болгарлар килеп утыра, мин болгарлар мин һәм болгарлар килеп утыра монда, 7 нче гасыр ахыры, 8 нче гасыр башларында Урта Иделгә. Монда кемнәр була вакытта? Финугор халыклары, ягъни менә хәзерге мариларның, удмуртларның, мордваларның, комиларның борынгы бабалары. Беренче чиратта менә шулар белән алар аралаша, башка аралашмый да инде, дуслык мөнәсәбәтләр урнаштыра, аннан соң, менә аннан соң инде башлана теге кияүгә чыгулар, өйләнүләр. Була андый нәрсә. Аннан соң монда килеп утырганда шул Җиденче, сигезенче гасыр бигрәк тә мин фин-угор дип әйтергә өйрәнгәнбез. Финнар алар менә хәзерге хәзерге финнар әйме. Аннан соң менә безнең Урта Идел, Урал буе финнары, удмуртлар, комилар, марилар һәм мордвалар. Ә угорлар, угорлар алар угор халкы. Менә венгрлар. Венгрлар бит Көньяк Уралда яшәгәннәр һәм 6 гасырда алар күчә башлый. Һәм безнең Татарстан территориясендә килеп чыгалар, аларның бит теге атаклы зиратлары өйрәнелде. 75 елда ул, аны 81 елга тикле өйрәнелде ул каберлек Алексеевский районының Олы Тигәнәле авылы янында. Йөздән артык каберлек ачылды. Әле быел Узган ел болай инде венгрлар килделәр, яңадан эшләр башланды анда. Казырга тиелделәр, әле казылып бетмәгән дигән фикер бар. Теге геофизика методлары белән өйрәнеп, элекке раскопларның шул 70-80 елгы казылмаларның чиген билгеләдек без һәм эшли башлаячакбыз бу өлкәдә. Ягъни, мәсәлән, икенче компонентны мин все-таки фероглар дип куяр идем. Төрки дигән, төрки алар тоже бик күп, хуннар да өчен түркиләр дә, төрекләр, кыпчаклар да монда бар, әле кемнәр, ногайларны әле кушып җибәрсәң, бу алтында чырында да кемнәр, һәм башкалар, һәм башкалар. Ә инде соңгы елларда, әлбәттә, урыслар. Славяннар. Имейковский культур торызлар бераз сөйләп җибәрегез, кем алар? Балты славяннармы, финно-угорларга якынракмы, я ул билгеле түгелме? Имейковский. Аның турында беләсезме, бер биш алты теория яшәп киләдер, берсе дә кабул ителмәде менә күпчелек археологлар тарафыннан славяннар диләр соңгы вакытта. Ләкин шул ук урысларның кайберләре, бигрәк тә Украина галимнәре, Мәскәүдә дә бар, Петербургта да бар, каршылар. Славяннар түгел. Карагыз, яхшырабрак чагыштырыгыз. Имәнкискә безнең Татарстандагы материалларны һәм чын славян материалларын дип аермалыклар бар. Әле табылган елны, ул 1954 нче елда беренче тапкыр табылды, казыдылар аны Альфред Хасанович белән Халик белән Калиников Николай Филиппович. Аннан соң китте инде башка җирләрне таба, җирләрдә таба башладылар, шундый культура бизиләйт иттеләр. Әмма аны башта әйттеләр, шул фин кабиләләре белән бәйләнгәндер бу дип. Аннан соң генинг, генинг не төрки түгел микән дигән нәрсә чыгарды теория, гипотеза. Аннан соң Сарас бит әле мордва, мордваның бер не Петр. Белде Степанов. Болар венгрлар түгел микән, диделәр. Аннан соң инде 70-нче елларда Старшина башланып китте ул Петр Николаевич аның төп монография чыгарды аның турында. Бу төркиләр булырга тиеш формасында. Һәм Самара археологы, Любовь Уфада иде, Гальмана Матвеева, юк, болар славяннар. Славяннар ди. Һәм аны тотып алдылар, Шушы теорияне урысларга бик теге күңелләренә хуш килә торган теория, чөнки ничек килеп чыга, болгарларга тикле, болар бит дүртенче, җиденче гасыр инде, болгарлар килгәнчегә тикле булган имән кискә кабиләләр, әйеме? Бу безнең җирләр формасындарак килеп чыга бит инде. Без имеем больше прав на территорию Средней Поволжья, чем Булгария. Ефимов Атомки килеп чыга. Соңгы вакытта безнең Евгений Петрович бик каты шундый үзенең теориясен, гипотезасын Алтай формасында. Казаков, Евгений Петрович Казаков, доктор наук, сарматлар түгел микән ди. Һәм аны шулай ук яклаучылар күп, табыла. Сарматлар алар үзе Иран телле халык дип исәпләнелә инде. Кайберәүләр аны төркиләр дә ди. Бер Алла белә, Шиһабетдин Мәрҗани әйтмешли. Дөресен Алла Тәгалә генә белә. Менә шулай иттереп, без хәзер менә самый главный үзебезнең татарлар арасында шушы тема белән шөгыльләнүче юк. Альфред Хасановичның Халиковның Безнең өчебезнең дә шәкерт инде ул. Бер сүзе бар иде. Аны бәлки әйтергә дә ярамый торгандыр инде. Фаяз ди, үзебезнең тарих белән үзебезнекеләр шөгыльләнсен ди. Урыс археологлары, урыслардан да булыр археологлар, аларны таш гасырын, бронза гасырын өйрәнсен, шул Шамай, борынгы общинострой. Чөнки Алар күбрәк уза тарихны дип. Кызганычка каршы, менә үзебезнең территориядәге Имәнкискә шул тикле бәхәсле бит инде ни белән культурасының тарихы белән, археологиясе белән шөгыльләнүчеләр юк. Ә Самарадан чакырып алдык, Вязов дигән бар бит бездә, Вязов. Урыс шөгыльләнә. Нәрсә белән бетәр бу? Әмма без пока ул теорияне кабул итмибез.
Чынлап дигәндә безнең вакытыбыз да бетә. 2-3 минут кына кала. Инде Гомерҗан абыйның сүзе лекция вакытында булыр. Инде җомгаклап Данир абый менә бу сорауга да үзегез җавабыгызны бирсәгез иде. Ну, кем белми, мин этнолог, шуңа күрә бу эшләр белән шөгыльләнгәнем бар, аерым рәвештә. Менә монда әйтелмәгәннәрдән бераз телгә уйлыйм мин. Безгә истән чыгармаска кирәк, татарларның этногенезында зур роль уйнаганнар шулай һинд-иран халыклары да, индоевропейцлар, индоиранлылар. Чөнки Алтайда яшәгән төркиләр белән Ярәшәдә булган күп кенә ил дариллылар. Алар соңыннан менә Һиндстана да күчеп киткәннәр. Һәм ул тарихи мәгълүматларны конкрет карый барсаң, шунда ук килеп чыгалар. Хәтта менә бу иң борынгы төркиләрнең дә ген килеп чыккан теге Ашина кабиләсе, Ашина төркеме, Күп галимнәрнең фикере буенча, ул индоевропалы кабилә булган. Шулар астыннан чыкканнар дигән фикерләр дә бар. Аннан соң менә, әгәр дә сез белсәгез, Алтын Урдада зур кабилә булган, Уйшын кабиләсе. Ә ул Алтайда да булган, монголлар да аны яхшы беләләр. Һәм татар шәҗәрәләрендә дә бар, Майкы би Уйшын дигән шундый сүзләр. Ә ул чынлыкта Уйсунь дигән төркем белән, аларның зур дәүләтләре дә булган. Үзәк Азиядә шулар белән бәйле. Анда әйберләр күп. Шуңа күрә без теге фин-угырлардан башка һичшиксез әйтергә тиешбез, безнең арага шулай индоевропалылар каны һәм гены да кергән. Ә инде Болгарга килгән вакытта бер грамм ислам китабы кызык әйбер. Менә бит Болгарда зур шәһәрләрдән Болгар шәһәре билгеле һәм Сувар шәһәре. Ә Сувар атамасы ул Савир дигән төркемнең исеме белән бәйле. Ә сабирлар, галимнәрнең фикере буенча, Себердән чыкканнар һәм Себернең исеме дә шулар белән бәйле һәм ул Убыр төркеме булып санала. Әле унөченче гасыр башында Джучи Алтайны яулап алган вакытта анда Шибир дигән этнонимлы бер халык исем исемләнә. Шуңа күрә ул яктан болгарларның эчендә дә утырганнар убырлар дип без әйтә алабыз. Һәрхәлдә, шулар белән бәйле төркемнәр. Мөмкин булса, әйе. Без, без инде бу фикер алышуны бетерергә мәҗбүрбез, чөнки безнең вакытыбыз чикле. Безнең алда Гамирҗан абыйны, Гамирҗан абый Дәүләтшинның лекциясе сәгать 10 минуттан соң була, ул безнең борынгы төрки дәүләттә була. Аннан соң 15 сәгать Егерме минутта Дамир абый Исхаковның татар халкының барлыкка килүендә татар факторы мәсьәләсе шундый лекция безнең каралган алга таба. Һәм инде Фаяз абый Хуҗинны дүшәмбе көнне аның лекциясе Болгар дәүләтенә кадәр Идел-Урал төбәгенең тарихы, Әҗмәш шәһәрчеге һәм инде әле Алла бирсә безнең алга таба Фаяз абыйның берничә тагын лекцияләре булыр. Без ул расписание белән Сезнең белән уртаклашырбыз.
Бергә башлана ул һәрвакыт. Бишәмбе вакытын әле төгәлрәк әйтербез. Шул шушында.
Әйе, шушында.
Фикерләрегез, шактый кызыклы фикерләрегез, яңа яңа татар яңа тарихи фактлар белән безнең белән уртаклашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Үзегездә, үзегездә блокнотта нинди кызыксынган әйберләр язырга онытмагыз. Мин үзем өчен калдырдым сон сансыз дигән нәрсә башында цивилизациябез, технологияләр нинди кызыклы, шактый кызыклы булуы. Без күп тамырлы, күп компонентлы халык турында, төрки халыклар гына түгел, башка компонентлар да булуы турында. Һәрберсен бәйнә-бәйнә язып язарга онытмагыз.
Сорауларны курыкмыйча бирегез. Сораулар өйдә әзерләп килсәгез дә була. Безнең бит лекцияләр бар әле. Алла бирсә, җавап бирергә тырышырбыз. Без өчебез дә күптән эшлибез үзебезнең өлкәдә инде. Шуңа күрә күп укыган, күп белгән дигәндәй сорауларга җавап бирергә бирә алачакбыз кебек тоела инде. Әйе. Әйе, сорауларга да без юлын беләбез инде теге. Электрон версияне ярыймы язарга менә электрон.
Сорауларны алдан әзерли аласыз, расписаниене күреп, менә кая сабыйның лекциясе икән, менә шундый шундый сорауларны безгә алдан җибәрсәгез, без алар белән анар синең кая сабый белән